Jien Claire Bonavija naħdem bħala textile conservator ma' Heritage Malta u kelli xorti li National Library s-soħra organizzaw tema ta' lectures li kienet Power Costume and Scenography U kelli x-xorti li nistudja oġġett milli jiena rrestawrajt matul iż-żmien u niżvela man-nies x'inhu l-proċess ta' conservator. Dan lectures bdew f'Ottubru li għadda u l-parti tiegħi kienet f'Diċembru. Kelli x-xorti li lħaqt Tajtha il-lecture tiegħi, però bil-mezzi li għandna llum tat-teknoloġija nistgħu nerġgħu nirrepetu fil-qosor x'intqal waqt dawk il-ftit minuti li jiena tajt il-lecture u nista' nixxerja magħkom dan is-suġġett. Issa minn hawn aħna ħa mmorru bigi fejn għandi l-laboratorju u fejn naħdem, ħa jkolli l-oġġett mifrux biex jiena nkun nista' nispjega iktar quddiem l-oġġett u nimxu flimkien ovvjament f'qosor u nispjega naqra x'inhu r-rwol tal-conservator meta jkollu oġġett biex jiżvela iktar informazzjoni fuq l-oġġett.

Hawnhekk qegħdin fil-laboratorju ġewwa Bigi. Ok, dal-laboratorju jaqa' taħt ir-responsabilità kif diġà qatt f'introduzzjoni ta' Heritage Malta. Hawnhekk huwa l-post fejn aħna nittrattaw l-oġġett. Issa quddiemi ħa nintroduċi l-ġakketta fuq xiex ħa nitkellem u din is-sabiħ tagħha hu li L-irġiel fis-seklu tmintax kienu jilbsuha biex joqgħdu ġewwa bija, kien ikollhom qishom tea parties għax irridu niftakru li l-ħajja ta' dari kienet ħafna differenti mil-lum u persuna bil-mezz tad-drapp kien juri liema status kien fija u dan l-oġġett issa ħa niżvelawh iktar f'dawn il-ftit minuti li għandna flimkien. Apparti l-ġakketta li għandi, għandi wkoll beritta U din takkompanja dil-ġaketta. Ok? Hija tal-istess kalibru tgħid li l-drapp mhux l-istess, veru. Il-beretta tgħid li ma tikkumplementax il-ġaketta u jien ma nistax ngħid li bilfors kienet milbusa mill-istess raġel, però huwa stil li kien jintuża ta' beritta, ngħidulha nightcap, mill-irġiel ta' dak il-perjodu. Għandna x-xorti li t-tnejn għadhom jeżistu, it-tnejn għadhom intatti u l-interventi fil-passat qatt ma ġralhom. Dan huwa għalina privileġġ kbir għax jien bħala restawratriċi għandi għalqa x'nista' nistudja. Issa, peress li ġo l-mużewijiet fil-passat, il-mużewijiet ilhom jeżistu għal dawn l-aħħar mitt sena, Id-drapp, sfortunatament mhux bħall-pittura, meta kien xi ħadd jagħti donazzjoni, ma kienx jitniżżlu għal xiex kienet intużat, mingħand min, dawk dik l-informazzjoni ma kienet teżisti xejn. Mhux għax intilfu, ma kinux jitniżżlu rekords. Allura għalina hi iktar problema biex ngħidu hekk biex niskopru x'data għallim okkażjoni. Imma grazzi llum għall-internet, għal-libreriji, għal-mużewijiet oħra li id-drab qed ituhom importanza u jsiru iktar esebezzjonijiet, katalgi kif qegħdin naraw quddiemi hawnhekk, jien nista' nqabbel, nista' nikkomunika ma' kollegi oħra barra minn Malta u nersqu iktar qrib id-data tal-oġġett. Imma, again, mhux biżżejjed. Jiena l-oġġett għandi quddiemi. Sfortunatament ukoll li jien nista' jkolli biċċa drapp u nimita l-istil tal-passat, però hemm ħafna ħjiel x'wieħed jista' juża biex iktar inqarrbu li ngħidu din hija awtentika tal-perjodu li issa niskopru waqt li qed nurikom l-oġġett. Mela, dil-ġakettina ta' raġel, ok, jekk taraw x'in tiġi għandi jien il-kuratur jgħidli Claire għandi bżonn ehm, li jsir restawr. X'inhu xogħli? Nifrixha fuq il-mejda kif qed tarawha u ehm, naraw il- kif ġiet kostruwita. Ok? Qegħdin taraw li dar-raġel milli bisa kellu forma dejqa imma mbagħad tinfetaħ f'dublett. Ġifieri inti ġa qed nara naqra l-istil tal-libsa. Għandi wkoll ħjiel li jiena jekk immur lura fl-istorja nibda ngħid mela l-irġiel matul is-sekli kif żviluppa l-ħwejjeġ tal-irġiel. Allura li importanti minflok noqgħod immiss l-oġġett jien noħroġ il-pattern tal-libsa. Hemm sistema kif wieħed jieħu l-qisien u dak jgħinni ħafna lili għax jiena inqas ma mmiss l-oġġett inqas ħa noħloq handling, inqas ma mmiss inqas ħa noħloq problemi. Jekk jiena nkun kapaċi noħroġ id-disinn u kif intħietet il-qatgħa, jiena nkun iktar nista' nqarreb imbagħad l-istil ma' perjodu tal-passat. Fil-fatt, din ħareġ li ben riċerka minn kotba u u referenzi oħra ta' kif wieħed kien jaqta' d-drapp u kollox li tmur lura fis-seklu tmintax. L-irġiel bħala moda ma tantx varjat ħafna l-moda tagħhom. Nafu li kienlhom il-ġakketta li llum waslet biex jew ikollok it-tails, alright, jew ġakketta qasira. Din għandha partikulari għandha il-komma dejqa ħafna, okay? Ġewwa għandha sidrija, hawn ġew, okay? u li għandi wkoll sabiħ li naf li l-materjal huwa rikk ħafna, okay, il-ħidma tiegħu. Um, u minn ħieta kien jaf x'qed jagħmel. Okay? Jekk jiena um, nistudja il-qata ta' drab, tant qabbel id-disin eżatt minn kien bir-reqqa u l-ħjata li xi ħadd ta' ċertu kalibru hi ta' żgur. Ġifieri da qegħdin ngħidu s-seklu tmintax, biċċa drapp sabiħa, ħjata tajba, qed tiemi ta' x'kien qed jiġri fil-moda dak iż-żmien. Ġifieri din żgur kienet ta' xi ħadd ta' ċertu klassi li jew xi merkanti jew nobbli imma ma kinitx tal-persuna rurali li miskin kien irid jaqlagħha ta' kuljum u jgħatti lilu nnifsu imma ma kienx irid jagħmel show. Okay? L-istess jekk immorru għal Beritta. Il-Beritta għandha kollox ikkostruit pulit, kollox jaqbel, disin jaqbel u jkompli kollox flajn. Għandha wkoll il-brejd magħmula eh, mill-bizzilla, però biħjut tal-metall. Tal Allura ukoll it-tnejn huma tal-istess klassi. Okay? X'inhu xogħli issa jien mela jiena ħriġt il-pattern, tajtha data, issa importanti wkoll nistudja drapp. Jista' jkun ikolli fake jien quddiemi, imma imma allura x'jgħinni biex niskopri iktar? Għandna l-microscopes. Okej, hemm id-diagnostic labs, jien nieħu kampjun u f'dal-każ din il-ġakketta meħjuma, meħduma minn għandna ħarir, għandna l-qoton, okej, apparti dawk li huma diġà ġiex materjali tajbin li jintużaw mill, minn, Għal ħwejjeġ ta' ċertu kalibru għandna d-disinn tad-drapp li jagħmilha rikka ħafna u dak jissejjaħ E-cut. Hemm teknika partikolari biex wieħed jiżviluppa dad-drapp u wkoll huwa influwenzat mill-Orjent. Ġifieri dad-drapp jista' jkun li ġie hawn Malta diġà mixtri, ok, u mbagħad tista' wkoll intħietet hawn Malta, però m'għandix tabella biex tgħinni niskopri dan. Jiġifieri dawn huma kollha mistoqsijiet li ma nistax iwieġibhom. Però bi ftit infirmazzjoni li jiena qed nestratta tiġà qed niskopru ħafna. U mbagħad għandek oħra li dawn l-affarijiet qishom ktieb Ktieb magħluq, tibda tiftaħ u dejjem tiskopri issa forsi għada pitgħada jiġi xi ħadd ieħor warajja u jiskopri naqra oħra. Jiġi dik hemmhekk jiena tkellimt naqra jisni kif insir naf l-oġġett li għandi. X'inhu x-xogħol ta' restawratriċi, konservatriċi f'dal-qasam? Din fortunatament b'saħħitha biex tiġi mmuntata fuq mannequin. Il-mannequin li għandi eżempju warajja, ok, kellu jiġi naqra modifikat ukoll għax jekk jiena jkolli nara x-shape tiegħu, dak huwa shape ta' tifel żgħir. Ok. Pero kellna nżidulu naqa' packing biex hu l-ispalla tiġi iktar mimlija għax ovvjament raġel mhux bħal tifel. Ehm, meta libbisna l-ġakketta, żidnielu naqa' volum fid-dublett, ok, biex hi toqgħod iktar ehm, kif suppost meta kienet timlibsa fuq dar-raġel li min kien juża. Mela hemmhekk jien għandi l-qies, għandi d-drapp, naf xi stili, tajtha data, x'inhu x-xogħol tiegħi issa? Nibda billi nnaddaf, ok, u nieħu nota fejn hemm il-ħsara. Li kellha tajjeb li l-puntini li intużaw biex intħietet għadhom kollha intatti. Ok? Għandi il-button hole Ok? Għandha il-ħarir u bil-brejd biex hi iddawwar dik it-toqba. Dik qed timita wkoll il-military clothes ta' dak iż-żmien. Ok? Għandna sabiħ ukoll li peress li dar-raġel kien jilbisha fuq kollox, għandu ġiex fetħiet biex hu jkun jista' jdaħħal idejh fil-but tal-qalziet. Ok? Um, li għandha wkoll sabiħ li l-but minflok huwa orizzontali itnaqra vertikali. Ok? U dawn qegħdin xi ħaġa partikolari ta' din libsa. Din li kellha naqra problema, il-ħarir ma' żmien jitmermer. Ok? Għalkemm jista' jinqara d-disinn tad-drapp, tarhom jisom jisom vleġeġ, kelli parti fil-parti t'isfel fejn kienet ehm, ġiet jisa mibruxa, jisa t-tieklet. U eh, wieħed ma jkollux is-soluzzjoni ta' x'jista' jagħmel immedjament x'in jara l-oġġett. Allura meta wieħed jitgħallem josserva, jara jiltaqa' ma' okkażjonijiet oħra b'diffikultajiet, hi se tibda ssib soluzzjoni bil-mod il-mod. U f'dal-każ is-soluzzjoni kienet li ħadna d-disinn tad-drapp, għamilnieh fuq plastik, ngħidulu melinex aħna, ħadna d-disinn, ok, sbaħna l-ħajt tal-ħarir biex nimitaw il-kuluri li għandna fuq il-ġakketta. Dak ukoll huwa naqra xogħol tedjanti għax il-kulur mhux dejjem issibu mal-ewwel, trid naqra ħin. U Erġajna irrakkmajna id-disinn fuq net, ok? U jekk taraw għallum il-parti fejn ġie l-intervent ma jtikx fil-għajn. Ġifieri jekk jiena diħa nisibija x'imkien, l-għajn ma taqax fuq il-parti fejn jiena għamilt ir-restawr. Importanti wkoll li l-intervent tiegħi jkun jista' jiġi mneħħi faċilità għada pitgħada, ġifieri għalhekk użajna t-tool u ġie meħjut fuq il-parti fejn hemm di damage. Xi ħaġa oħra li kelli, il-buttuni, il-buttuni huma magħmulin minn diska ta' linja b'toqba u mbagħad kienu dak iż-żmien il-teknika tal-buttuni tal-perjodu li jaqbdu d-drab mill-istess ġaketta, jiksu din id-diska li jkollhom u jħitu d-drab minn wara. Din intlibset dil-libsa, dil-ġakketta, u allura kelli xi ħjut qed jiżżarrad. Li għamilt ukoll, użajt it-tull again, l-istess teknika, u ġa stattejt il-buttuna bl-istess sistema. L-istess jekk nitkellem fuq l-għonq, l-istess. Xorta ma jidhirx qisu ġdid, imma jiena rridu niftakru li din intużat, qed nirrappreżentaw xi ħaġa antika, però hija stabbli. Jiena xogħli hu li min jiġi warajja jista' jgawdi dil-ġakketta u kemm jista' jkun inħalliha għal ta' warajja biex ikunu jistgħu jistudjawha u jgawduha. Wara li jsir ir-restawr, wieħed irid jaħseb ukoll apparti jekk eh, se tkun esebita. Aħna meta nissebixxu drab, eh, nafu li drab ma jistax jibqa' esebit eternità. Okay? U kif tiġa semmejt, ikun hemm il-manikin. Però sfortunatament il-ġakketta ma tkunx tiflaħ li toqgħod imlibbsa għal tuliet ta' żmien. Hemm ħafna fatturi għal xiex ma ħalluhiex esebita, hemm it-trab, hemm id-dawl, hemm il-klima tal-post. Ok? Allura oġġett tad-drab normalment ikun għal perjodu qasir u mbagħad irridu nerfgħuh. Importanti kif wieħed jerfa' dan l-affarjiet. Jekk jiena ħa nerfa' dil-ġakketta kif qegħdin taraw hawn diġà cushions imdaħħlin. Ok? Dawk nagħmluhom aħna għad tal-apposta biex nagħtuha l-forma, ovvjament mhix eżatt il-forma tal-id, però, l-ispazju li għandha qed jiġi ppakkjat, ok, u nevitaw il-ksur tad-drapp milli jiġri. L-istess jekk jien nitkellem fuq il-beritta. Il-beritta qiegħda mmuntata fuq cushion, qisha qisha koppla biex ngħidu hekk, ok, ratba. Din tgħinni wkoll meta jiena neħħendilja l-oġġett ma mmiss lilha kif qatt qabel inqas ma mmiss aħjar, ok. Minn hawnhekk din tkun merfugħa ġo kaxxa. L-istess il-ġakketta. Id-destinazzjoni tagħha hija li tkun iktar fid-dlam ġo kaxxa fil-kwiet. Kemm jista' jkun noqgħdu attenti li ma jkollniex ħsarat f'temperaturi li jvarjaw, li nkunu kemm jista' jkun nodfa niċċekkjawhom għax jekk ikollna xi attakk bl-insetti, ok, u l-insetti nafu li jħobbu postijiet mudlama u mdużi, jiklilna l-oġġett. Għal kemm jista' jkun aħna nevitaw kemm jista' jkun li jkollna dal-problemi fuq il-kollezzjonijiet tagħna. Bħal meta fil-passat dil-kollezzjoni li għandna fil-mużewijiet ġiet mogħtija minn nies ġenerożità tagħhom, illum l-istess għadna nirċievu dan l-affarijiet, in-nies jiġu mhux bi kwantitajiet biss imma nieħdu pjaċir meta xi ħadd itina donazzjoni, speċjalment ukoll meta tkun segwita jien naf bir-ritratti ta' milli bisa għallim okkażjoni dawk jagħmlu l-istorja tagħna iktar interessanti. U llum ukoll sirna naraw kemm it-tessuti u d-drab għandhom parti kbira mill-istorja tal-bniedem. Jien jekk għandi pittura U mbagħad għandi mara b'ritratt liebsa jien naf il-libsa li hemm fil-pittura jew fir-ritratt u mbagħad għandi immuntata il-libsa fuq mannequin iktar tagħmilha personali nara. U l-bniedem jieħu pjaċir jara dawn l-istejjer fejn jidħol il-bniedem u allura nħeġġeġ li min forsi għandu xi ħaġa jrid ikun jaf fuqha jew ma jafx x'għamel biha jieħu parir aħna qegħdin hawn biex ngħinuhom u Nistgħu ngħinu wkoll in-nies kif jippreservaw l-affarijiet u forsi ngħinuhom ukoll bid-dati tal-affarijiet.